بە ناوی خودای گەورە و میهرەبان گوێگرانی ئازیز سڵاوی خوای گەورەتان لێ بێت دایکان و باوکانی ئەزیز لە یادتان نەچێت هەمیشە وتومانە پەروەردەکردنی مناڵ ئەرکێکی قورسی سەرشانی ئێوەیە بە تایبەتی دایکان و لەوان دوای ئەوانش باوکان ڕاستە لە کۆمەلگای ئێمەدا باوکان بەرپرسن لە سەرچاوی بژێوی پەیداکردن بۆ خانەوادەکان بەڵام دەبێت لە یادیان نەچێت یەکێک لە پایە زۆر گرنگەکانی پەروەردەکردنی منداڵ بریتە لە بوونی باوک و هاوکاریکردنی لەگەڵ دایکە نەکەن باوکانی ئازیز هەموو سەرچاوە و هەموو بەرپرسیارەتی و هەموو کێشەکانی پەروەردەکردن بدەن بەدەستی دایکەوە چکە ڕاستە دایک بە قوت و بەهێزە خوشکە جوانەکانمان بە قوت و بەهێزن دەتوانن کەم تا زۆر ئەمەرکە بگرنەستۆ بەڵام هەندێ شت هەیە پەیوەندیی بە باوکەوە هەیە و هەندێ قۆناغ هەیە، هەندێ پلەبەندی هەیە، هەندێ هەنگاونان هەیە، پێویستی بەوەیە کە باوکیش هاوکار بێت لەگەڵ دایکا بۆی بە هەموومانەوە منداڵانێکی سەرکەوتوو دروست کەین، منداڵانێک دروست کەین ببێ بە خۆشبەختی بۆ خۆمان و بۆ خانەوادەکانمان و بۆ کۆمەڵگاکەمان. بەڕێزان باسی متمانە بەخۆبوون دەکەین، یەکێ لەو خاڵانەی کە هۆکارە بۆ ئەوەی منداڵەکانمان نەشکێتەوە، بۆی منداڵەکانمان متمانە بەخۆبوونی تیا دروست بێت لە کتێبەکانە باس کراوە ئەویش ئەوەیە توڕە نەبوون بێتاقەت نەبوون نەشکاندنەوەی منداڵ لە پاش بریندار بوونی بە هەر هۆکارێک بێت ڕەنگە منداڵەکەت لە بەیانیەوە تا ئێوارێ یاری کردووە و ڕەنگە چەند جارێکش پێت وتووە یاری مەکە ڕەنگە تا ڕادەیەک تۆزێ بێ قسەی تۆشی کردبێ بەڵام لە ڕووی دەروونزانیەوە دەڵێت دوای ئەوەی بریندار بوو تکات لێ دەکەم دوو سزای لەسەر کۆمە کەرەوە، سزایەک هی برینەکەی کە ئازاری دەدات، سزایەکش هی توڕە بوون و بێ تاقەتێکەی تۆ، چونکە ئەم دوو سزایە توانای متمانە بەخۆ بوون و جوڵە و حەرەکە و وەرزش لە منداڵەکانتا دەمرێنێ. کاتێک کە منداڵێکت بە کۆمەڵێ یاری یاری کردووە، ڕەنگە بزماری تیا بێ، ڕەنگە چ هەندێ شتی تیژیشی تیا بەکار هاتبێت کە ویستوویەتی ئەم پارچانە بداتە دەم یەک. کاتێک کە یەکێک لەم دەرزییانە، یان بۆ نموونە یەکێک لەم شووشانە، نەخێر یەکێک لەم پارچە ئاسنانە چووە بە قاچێ یان بە دەسێ، ڕەنگە بشگیرێ، ڕەنگە بیکا بە فیزاح و بە هات و هاوار، بەڵام تکات لێ دەکەم دایک و باوکی ئازیز، خۆت بگرە و مەکێشە بە سەریا و بە پشتیا و بڵێ ئەی پێم نەوتی، ئەی نەم و دەستکاریی ژنەکەی، ئەی نەموت دەستی بۆ نەبەی ئەی نەموت ئەگەر لیواشت لێ بێ بۆنمونە لێت ئەدەم کەواتە تۆ بەڕاستی حەزی دەست بردن بۆ شت لە منداڵەکەتا شکانەوە متمانە بەخۆبوونی تیا دروست نەبوو باوەڕتان بێت هەندێک لە دایکان و باوکانی ئازیز کە گویان لەبەر دەنگمانە جاری وا هەیە بە بۆنەی تۆوە کە منداڵەکەت نەیوێراوە دەست بەرێ بۆ چەقۆیەک بۆ دارێ بۆ بەردێ بۆ بلۆکێک بۆ سارەیەک بۆ مۆبایلێک بۆ هەر شتێک دەست بردو توێ نەکەی نابێ بڤەیە ئوەیە دەسکاری نەکەی خراپە بۆیە ئەم منداڵە وای لێ دێ دوای ئەوە گەورەشە بێ ناوێرێ دەست بۆ هیچ بەرێ ئەبێتە خاوەن ژن و ماڵیش ناوێرێ دەست بەرێ بۆ دوکانێک بۆ عارەبانەیەک بۆ سەیارەیەک بۆ ئیشێک بۆ کاسبیەک گڕگڕ گڕگڕ تەنها و تەنها چاوەڕێی خلە معاشێکی حکومەتێکتی ئەگەر تەعینی بکا گەر نا خۆی دەستی بۆ نابرێ بۆ هیچ ئیش و کارێک. بەڵام بەعەکسیەوە جاری وا هەیە دایک و باوکێک منداڵێکیان پەروەردە کردووە لە منداڵیەوە بەڕاستی زۆر نەیان شکانۆتەوە جاری وا هەبووە منداڵەکە لە دووی ابتیدایی بووە لە خوێ ڕۆژێ وتێتی بۆن ون ئاوە فرۆشم دایک و باوک تەشجیعی کردووە وتێتی عارەبانەیەک دانەم لەبەر دەرگا وتێتی سینیەک دانەم وتێتی لە بەردەم خۆمانە دوکانێک ئەکەمەوە نەخێر وتێتی ئەچم لەگەڵ خاڵۆما ئیشەکەم نەخێر وتێتی ئەچم لەگەڵ مامەما ئیشی فیتەریەکەم بەڵام بە چاودێری تۆ بەبێ ئەوەی بیشکێنیتەوە ڕۆشتووە بۆ فیتەری و حای سنەعا هاتۆتەوە ڕەنگە گیانی خۆی پیس کردبێ ڕەنگە بۆ نونە لەحیمێک پارچە لەحیمێک چووبێتە چایەوە چاوی سوور کردبێتەوە بەڵام تۆ دەبێ نەیشکێنیتەوە دەبێ نەیشکێنیتەوە چونکە کە شکانتەوە لە ژیانێ دەست بۆ ئیش نابا بۆ کاسبی نابا بۆ شتێ نابا ئەوە هۆکارێکە بۆی کە بەڕاستی متمانە بەخۆبوونی تیا دروست نەبێ بەو ئومێدەی منداڵەکانمان نەشکێنینەوە و سزایان نەدەین و بێتاقەتیان نەدەین لە دوای ئەوەی کە ئازارێکیان پێ دەگات لە ئەنجامی ئیش و کار و جوڵە و حەرەکەی ڕۆژانەی کە دەیکەن لەگەڵ ئەو پەڕی ڕێز و خۆشەویستی دکتۆر بەختیار کەمال تاڵەبانی مامۆستای زانکۆ و شارەزا لە بواری گەشەپێدانی مرۆیی.